Er pendant y nawn ni yym dechre dysgu Cymrâg achos yym o'n i isie cymryd ran yn y cymuned a yym ie jyst yn gallu bod gallu yym siarad gyda pobl yn eu iaith cyntaf a o'n i jyst yn caru y iaith rili. A mae'n bwysig i siarad yy gyda'r yy cymdogion hefyd. A phobl yr ardal ie pan ti'n mynd i'r swyddfa bost a jyst yn siopie lleol.

yn Eglwyn. Yym, ac wedyn aeth Kezia a fi i Aberystwyth am fis, yy, am cwrs haf, yym, a roedd 'na'n dda, dda iawn, achos ro'n i'n jyst siarad Cymraeg drwy'r amser, a, yym,
Geith, ie, geithon ni dosbarthiadau drwy'r dydd wedyn, a yym geith gweithgareddau yn y nos, a o'n ni'n canu gyda'n gilydd, mynd ar teithiau, a siarad gyda pobl lleol. Ie, roedd am- yy amser i ofyn cwestiynau drwy'r amser i'r tiwtor. Mm, a geithon ni tiwtor gwahanol pob wythnos. Ie. So oedd e'n yy ie, defnyddiol iawn i gweld hyfforddiau gwahanol i ddysgu, ie.
Ar ôl cwrs haf? Ie.
Wel, ar ôl y cwrs haf wedyn, um, aethon ni i um, dosbarthiadau uh, wahanol. Um, ro'n ni dwy, uh, dau, dwy, sorry. I um, sylfaen dau wedyn, a roedd dad yn sylfaen un. Hm. A yym pan chi'n dyn- ro'n ni gyd gaynor wedyn. Hm. Hm. Yym ni wedi neud yym cwrs Prifysgol Agored hefyd. Ie. Yym cwrs Cymraeg gyda Prifysgol Agored hefyd ond ma'n ma'n yym tebyg iawn iawn i mynediad a sylfaen so o'dd e'n jyst adolygu rili. Ie. A hefyd yy ni 'di ffeindio e-bostio pobl Cymraeg yn ddefnyddiol iawn am a dysgu mwy o geirfa achos mae amser gyda chi edrych pethau lan yn y geiriadur ac yn meddwl cyn actually siarad trwy'r e-bost wedyn. Ie, a ro'n i rili eish- yy rili hoffi yy darllen llyfrau Cymraeg hefyd.
Dwi'n siarad tipyn bach gyda

Gweithio ar y fferm ar bwys cymell. Sdim llawer o sgwrsio gyda annibyniad ond canu gyda'r côr dysgwyr yn Cross Hands.

Ie, hefyd dw i'n dysgu'r piano a yym gofynnodd yym mam ferch yy ydych chi'n gallu dysgu'r piano yn Gymraeg so o'n i'n meddwl wel triwn i yym os yy jyst i ffeindio mas os dwi'n gallu a oedd yym yy ferch yn yn yy ie rili dda achos oedd hi'n yym rhoi'r cyfle i fi i dechre dysgu wedyn yn Cymraeg yym so oedd hynny yn yym profiad da iawn i fi achos o'n i'n gallu yy cynllunio pethe cyntaf, sgwennu popeth lawr ac wedyn yym defnyddio fe jyst yym yy ie yn y wers bob wythnos wedyn yym. So mae hynny wedi bod yn defnyddiol iawn a hefyd o'n i'n gwirfoddoli yn Ysgol Llandudoch i wella'r Cymraeg llafar sy wedi bod yn help mawr i fi yy a wedyn yym geithoch chi swydd yy yn Ysgol Llandudoch so ie dwi'n hapus iawn gyda hynny. Diolch.
Gaynor Lewis ydw i, dwi'n diwtor Cymraeg i oedolion a dwi'n nabod y teulu Brewers achos mae Julian, y tad, a Kezia a Rachel wedi bod yn y nosbarthiadau i ers rhai blynydde bellach. Um, ers iddyn nhw ei symud i'r ardal, maen nhw wedi gweld pwysigrwydd o ddysgu'r iaith, a maen nhw wedi mynd ati wedyn i fynd i ddosbarthiadau wythnosol. Maen nhw wedi bod yn mynychu rhywna ar rhai blynyddau, maen nhw'n mynychu sadyrnau siarad yn reoledd, maen nhw, maen nhw wedi mynychu cyrsiau dros yr haf, cyrsiau preswyl dros yr haf, a chyrsiau uh, wythnosol. Um, Ac yn sgil hynny, mae, maen nhw wedi llwyddo yn arholiadau Cymraeg i oedolion. Yym, a dwi wedi cael gwybod nawr bod un o'r aelodau, un o aelodau eraill, yy, arall yr, yr, y teulu wedi dechrau yym, ymddiddori a mynd i fynd i gwrs i ddysgu Cymraeg. Yym, Maen nhw yym wedi bod yn y nosbarthiadau i, fel dwi'n gweud, yym ers rhai blynydde a wir mae'n bleser i gael nhw yn y dosbarth. Maen nhw'n ddysgwyr brwd, cydwybodol yym a bob tro yn hwyllo am am gyfleoedd yym i wella'u Cymraeg o fewn y dosbarth a thu allan. Yym maen nhw wedi cymeryd rhan yy mewn nifer o bethe yn lleol, yym Trwy gyfrwng y Gymraeg, maen nhw wedi bod ar dripiau ar gyfer dysgwyr ac ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg yn gymysg. Maen nhw wedi bod yn mynychu pethau fel pantomimes a dramâu sy'n cael eu dangos yn lleol. Maen nhw wedi bod yn rhan o gôr Cymanfa Ganu a oedd hwnna'n golygu bod raid iddyn nhw fynd yn wythnosol, yn fisol sori, i ymarferion a chwrdd â pobl Cymraeg a siarad Cymraeg. O'n nhw ddim yn gwneud unrhyw ymdrech i i droi i'r Saesneg, dim ond Cymraeg. A maen nhw wedi bod yn Aelodau o Gôr Dysgwyr Sir Benfro oedd wedi yym wedi cael cynta yn Cross Hands nôl ym mis Mawrth a mae y côr hwnnw a pobl eraill a'r a'r teulu Brewers yn yn eu mysg yn mynd i gystadlu ar ddydd Iau yr Eisteddfod yn yy yn Llanelli ym mis Awst ac eto maen nhw'n mynd yn wythnosol i ymarferion ar gyfer y gystadleuaeth honno. Yym eto popeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym maen nhw'n maen nhw wedi towlu hunain mewn i'r iaith ac i'r gweithgaredde cyfrwng Cymraeg ma. Yym dwi hefyd yn cael pobl lleol yn dod lan ata i ac yn dweud eu bod nhw'n defnyddio'u Cymraeg yn yr gymuned, wrth fynd o gwmpas i bywyd bob dydd, wrth wrth siopa, wrth fynd i'r pentre i mofyn pethe, a ma' hwnna yn galonogol i wbod fel tiwtor bod nhw yn defnyddio'r hyn ma' nhw'n dysgu yn y dosbarth a'i ddefnyddio fe i'w bwrpas, iaith ar waith, dwi'n meddwl. Yym, ma' Kezia yn enwedig wedi yym neud lot gyda'r iaith o ran i swydd hi, mae'n mae'n athrawes biano, a bellach mae'n rhoi athraw- yy gwersi piano trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym a dwi'n nabod yym teuluoedd y plant sy'n neud hyn a maen nhw'n hapus iawn iawn. Yym hefyd yn ddiweddar mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, mae wedi cael cyfweliad uniaith Gymraeg a mae wedi llwyddo i gael swydd llawn amser fydd yn dechrau mis Medi mewn yym mewn sefyllfa ble fydd hi ddim yn defnyddio Saesneg o gwbl, taw iaith y swydd a iaith y y y pob un o'i chwmpas hi fydd y Gymraeg felly bydd hi yn yym yn yn defnyddio'i Chymraeg bob dydd yn ei swydd. Dw i'n meddwl bod nhw'n llawn haeddu ennill y wobr. Maen nhw'n deulu hyfryd, maen nhw wedi anwesu yr hyn maen nhw yn gweld sy'n werthfawr yn y gymuned, y Gymraeg a phopeth mae hynna yn ei gynnwys, a dwi'n gobeithio yn fawr iawn byddan nhw'n ennill yr wobr.
Sain siwr heini ennill, ond mae'n bwysig i siarad, i ymarfer ac trio, trio.
Ie, so oedd e'n hawdd i ddysgu Cymraeg, ond mae'n werthwhile, a mae... ni 'di cael lot o hwyl a lot o cyfleoedd. Yy ie arall so yy ni'n cael lot o hwyl like siarad Cymraeg gyda'n gilydd a ie yym gobeithio bydden ni'n yym gallu cael y nhw gyd teuluoedd arall i dechrau siarad Cymraeg wel dysgu Cymraeg a siarad Cymraeg a cymryd rhan yy yn y gymuned a yn y diwylliant Cymraeg.